Vamos a ñañepyrũta ñañembo'éta oréve, Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo orérape. Ore ru yvága pe roiméva, pe ñembojerovia pe nanderéva, ta ore añe'ãmba ne mborayhu, pejejapo ne rembipota, pe yvy ári yvága pe voi. Umi oréve ko árape ore rembi'urã, opa ára reikotevẽva.

Rekondéta mba'e ohendúva oje'e ichupe. Va a comprender lo que es se le está diciendo en guaraní. Ñahendu mboyve antes de escuchar. Reikuaáta mba'e he'ise tapichi. Sabes lo que significa tapichi? Reikuaáta hína? Ñaporandumíta Rosita-pe oikuaáta mba'épa he'i che tapichi. He'i che mbo'ehára he'i che conejo. Oĩ porã Rosita. Aguije. Moõpa oiko tapichi? Ñaporandúta Joséipe. Moõ oiko tapichi? Oiko ñúre ka'aguýpe mbo'ehára. Oiko ka'aguýpe. Vive en el bosque. Oĩporã peteĩ. Aguije. Ko'ág̃a ñahendúta. Ko'ág̃a pehendúta ko purahéi he'íva oñe'ẽva tapicíre. Vamos a escuchar. Ñahendúmíta.

Upéicharõ, mba'ére he'i ñandéve hendu purahéi ha ejapo ko'ã tembiapo, tapichi héra la ñane ñe'ẽme. Upéicharõ, escucha la canción y hace la tarea. Uno, Mba'érepa oñe'ẽ purahéi rehendu va'ekue? Emongorã. De qué habla la canción que escuchaste? Encerrá. Upéicharõ, ko'ápe jaguereko mbarakaja, tapichi, jagua. Upépe emongorãta. Ko'ápe, che área jepi. mokõi. Ehai teroja tekome'ẽva, tero ikére. Ehai. Eh, féchano ko'ápe jeareko hína escribe, el adjetivo calificativo al lado del, del sustantivo. Jeareko, eh, Ko apicha reko tuicha, ko apicha reko michĩ, grande, chico. El adjetivo calificativo. Tuicha, michĩ, jeroja tekoñe'ẽre. Tapiti, tapiti, mba'éicha. Tuicha, michĩ, peteĩ ñatemyita ko'ápe. Uno de estos, palabra. Elefante, tuicha, michĩ, ko'ápe pe haíta. Muy bien, acá escribí. Mba'épa he'ise che mbojoajy? Tapiti ho'u chapi'i. Acá tienen que che significa unir con flecha. Tapiti come pasto. Ko'ág̃a. Tapiti opo opo salta y salta. Ko'ág̃a. Péi emaña porã tapichi ra'ãngáre ha emoñe'ẽ, Mira bien la imagen del tapichi y lee, Hesa hovy. Hague morotĩ. Nambi guasu. Huguái apu'a. Hovy azul, ro'óko. Hague morotĩ, Pelaje blanco, nambiguasu huguái apu'a, redondo. Emongora térõ. Ko'ápe pemongoráta upéicharõ, hesa, hague, nambi, huguái. Encerrar los sustantivos. Jahasáta ko'ápe. Ko. Quinto, ehasáta inonde ha echauka nde rete ha

Che nandi nandi pa'ápe jepoko mi oreha, ne nandi su oreha. Pesa su ojo de ello. Esto para practicar. Pueden practicar ustedes la oralidad. Muy bien. Eh, opurahéiva omombe'u opurahéiva que canta y cuenta lo que

Mba'érepa oñe'ẽpurahéi tapichi repuraheiva'ekue emoñe'ẽ ha ombosa'y mbohovái oĩ porãva? ¿De qué habla la canción tapichi emoñe'ẽ ha ombosa'y mbohovái? Lee y pinta la respuesta correcta, porandu mbohovái. Mba'eichaguápa hesa? Sa'yju, hovy? Ko'ápe pembosa'ýta hovy. Mba'épa ho'u? Tapi'i, yva, páso, frúta, pal, kati'ỹ. Mba'épa ojapo, oke, oke, ndokary, opo, opo, ndopytái. Este salta, opo, opo, ndopytái. Ha upéi katu mba'éichapa ndéve g̃uarã tapichi emoha'ãnga, akã dibuhar. Y akã nde rogaygua ndive epurahéi tapichi, akã vamo a variar, hacer una variación y vamo a

investigar en otra, otras adivinanzas. Oĩkuri, aguyje peẽme, ahátama jajuecha peve.